Кызлар, йолдызлар, хәерле кичләр. Бүген сезгә үземнең зур заказымны күрсәтәсем килә. Менә өстәлләрне җыеп куйдым, урнаштырдым. 8 март җитә башлагач, бар кешегә дә бүләкләр кирәк булды. Менә бу юлы инде махсус Клиентлар өчен, үзем өчен дә бераз менә шундый бүләкләр алдым әле. Менә шундый пакетиклар, бик матур. Шады менә тыгып карадым әле монда пакетикка. Менә шундый крем сыя икән монда дип. Бик матур. Менә берәр гель для душа, мисал өчен, әйме? Шундый матур. 8 март җитә бит кызлар. Менә бүләкләр өчен Менә шундый подарочный наборлар ясарга була. Төрле-төрле пакетиклар, мәсәлән, шундый зур пакетикка да салсагыз була. Монысы инде махсус минем эштә коллегалар, хезмәттәшләр заказ бирде. Шулай ук дусларым дигәндәй, танышларым, күршеләрем дигәндәй заказлар инде монда күбрәк бүләк өчен. Хәзер мин сезгә тиз генә күрсәтеп китәм, нәрсәләр бар икән минем монда. Башлыйк әле менә шундый кечкенә э, кечкенәдән, кечкенә заказдан дип әйтикме соң инде. Менә бу теш пастасы э, с угольным напылением дигән. Бик әйбәт бу. Менә үземә дә һәм иремә дә һәрчак шушыны гына алабыз. Безгә бик ошады бу. Менә моны клиент заказ бирде инде. Һәм менә шушындый прихваткалар заказ ясадым. Шундый тоза, нык прихваткалар бар. Узган елны башка төслесе килгән иде. Менә быел шундый матур яшелләр чыкты. Узган елны шундый көрәнрәк төстә иде. Миңа ошады. Шундый тоза, әйбәт, чыдамлы булдылар алар. Менә бу юлы да Алдым әле 8 марка. Бүләккә дә әйбәт икән дип, менә үземә дә кулланырга бик әйбәт бу. Шундый таза-таза прихваткалар. Һәм кабат менә шушындый пычакларны коеп торган әйбер заказ ясадым әле. Шулай ук бүләккә. Эштә инде минем яраталар, шундый кешеләр бар, приправалар яраталар, теге дөрес туклану белән менә дөрес тукланучылар бар бит инде кызлар менә һәрвакыт һәрдаим менә шушындый приправа алып торалар минем менә бер хезмәттәшем бар шундый малае да үзе дә бик ярата бу инде для свежих овощей бу инде менә шундый салатлар ясаганда салатка саласыз тәмләп бик тәмле менә кыяр помидор салатына салсагыз да Менә бу дөрес, э, кем дөрес туклана инде, дөрес тукланучылар өчен дип әйтәсем килә. Монда бернинди консервантлар да юк, монда э, шикәр дә салынмаган, гомумән әйткәндә, бик шундый дөрес дөрес приправа, дөрес тәмләткеч. Һәм менә шушындый майонез алды, ул һәрвакыт ала инде майонез, инде классический, гади майонез. Ә, безнең яңа чыккан э, новинкалар арасында менә шушындый зубный паста чыкты. Әле үземнең дә алганым юк, нинди икәнен белмим. Менә минем хезмәттәшем инде миннән дә өлгеррәк булып чыкты. Манго и тәме килә, исе килә дип, шушы зубной э, пастаны заказ бирде. Теш пастасын кулланып карар әле. Менә аннан соң ул әйтер миңа ошармы, ошады микән, юк микән дип. Теш пастасы турында сөйли башлагач, икенчесен дә күрсәтеп үтим. Моныңсы турында инде күп сөйләгәнем бар, озак сөйләп тормыйм. Бу инде тешләрне агарта торган, бик ошый бу безгә зубной паста шулай ук теш пастасы гел алам. Шулай ук хезмәттәшләр арасында заказлар бирүчеләр күп булды. Менә шулар арасыннан тагын үтәсем килә, әйтеп үтәсем килә. Менә шушындый акваспрей. освежитель воздуха. Бу инде безнең ананас исләре чыгара торган бик шундый затлы исле освежитель. Шулай ук менә э, савытлар юырга. Бу безнең кура җиләге. Шундый ошый. Э, бик экономичный, экологичный дип әйтим мин дә. Монда инде су кушып та савытларны юырга була, бик ошый. Шулай ук менә шушындый универсальный чистящий крем заказать иттеләр. Бу инде менә э, кухняларны юганда, менә э, кухнядагы шкафларны юганда һәр вакыт кирәк. Әле мин моның белән менә моңдан менә шундый тәрәз төпләрен дә авылда сөртергә яратам, чөнки менә гөлләрдән соң шундый топлар кала. Менә аларны да бетерәм, менә алар ике ике ике данә монда, ике штук. Һәм менә тагын шундый сауытлар юа торган. Бу безнең лимон. Лимон и мята дигән монда. Так, алга таба сезнең белән дәвам итәбез, кызлар. Монда инде бүләккә күбрәк алдылар. 8 мартка бүләк бирәсебез килә. Гель для душа белән крем для рук Заказ яса әле диләр, кул кремнары диләр инде. Менә шундый берничә төрле гель для душа алдык. Исләре, кызлар исләре. Әле минем үземнең дә алганым юк, боларның менә өчәү, дүртәү, тагын берсе булырга тиеш кайдадыр. Ә менә дә салып куйдым ахырсының белән. Сезгә күрсәткәндә менә бишәү алар. Менә шундый биш гель для душа. Бу инде бүләккә бик әйбәт, кызлар. Һәм менә шулар белән инде э, кул кремнары заказ ясадылар. Кул кремнары төрле-төрле монда. Хәзер мин сезгә аларны күрсәтеп чыгам. Менә шушындый кул кремы бар безнең. Менә бу безнең новинка. Моны инде э, мисал өчен үзеңне дә бирергә була, шул гельдә душлар белән дә бирергә була һәм шулай комплектта ясарга була. Кызлар, менә карагыз, шундый әйбәт комплект чыга монда. Бу безнең яңа чыккан шампунь, два в одном. Монда инде бу Чәчләрне дә бик йомшарта торган шампунь. Два в одном булгач инде тарый да аласыз. Менә менә шундый матур бүләк ясап бирергә була крем. Э, аны инде шулай пакетикларга э, салырга була. Төрле пакетикларга 8 мартка менә дигән идея бу кызлар. Кул кремнарына сөйли башлагач, кул кремнарын әйтеп бетерим. Менә тагын бер кул кремы. Без э, без инде безнең ланалин белән, бик натуральный бу. Шулай ук менә э, корбыз, корбыз тәмнәре, кавын тәмнәре килә торган бик тәмле крем бу кызлар. Шулай ук яңа яңа чыккан кремнарыбыз үзенең яз өчен махсус чыккан кремнарыбыз да бар. Менә шушындый Алар инде барсын да менә шундый гильдия душлары белән бирегә булаларына, ой, гильдия душы мин ялгыш әйтәм, гафу итәрсез. Бу безнең шампунь белән, шампунь бальзам белән һәм менә шундый сары төслесе дә бар. Кремнарның да шундый ук менә шундый сары төс чәчәклесе бар инде, шулай ук бирергә була шундый набор ясап, әйме? Шундый бик матур бу кызлар. Новинкалар арасында менә шундый шәп новинкалар. Шулай ук менә безнең новинка дигәч инде тагын дәвам итеп китәм. Менә бу аякка ябыштыра торган әйбер турында махсус э, сөйлисем килә кызлар. Башка э, айларда, каталогларда ул э, аның инде әз генә дизайны башка төрлерәк иде. Хәзер менә үзгәрттеләр, упаковкасы башка төрле. Әзрәк. Бу шундый шәбәй бер кызлар, менә моны ул якка ябыштырсагыз, менә э, кайсы җирегез авырта, мәсәлән, кишечник белән сезнең проблемаларыгыз бар икән, менә шу аякның шул җиренә ябыштырырга кирәк, кызлар. Э, җилкә белән, әйме, гәүдә төзелешеннән дә печень дигән инде, әйме, Менә ашказаныгыз авырса, башыгыз авырса да менә шундый коралтып бетерә бу. Ну, менә моны әйтәсем килә, берничә курс ясарга кирәк. Бер өч курстан соң бик шәп инде бу. Менә беренчесен куеп карасагыз, кап-кара тозлар чыга аяктан. Ой, шундый шәп әйбер бу. Чөнки үземнең алып караганым бар, хәтта минем аяктагы шешемне бетерде бу. Шундый шәп бу. Хәм шулай ук дәвам итәсе килә, монда безнең менә шундый шәп кенә шампунь бар. Бу 400 мл, минем иң яраткан шампуньнарымның берсе. 100 тапкыр әйткәнем бардыр инде сезгә. Видеоларымны карап барган булсагыз минем каналда. Э, гель для душа менә бусын э, сеңлем заказ бирде. Бик ошый. Һәрвакыт ала инде ул миннән. Шулай ук э, менә шундый туалет юарга инде, очищающий бик әйбәт менә бу. Тагын нәрсә әйтәсем килә, менә бу шкафларны, микроволновкаларны сөртергә кирәк булса, менә шундый спрей ярдәмгә килә, кызлар, бик әйбәт спрей. Крем дигәннән, э, крем дип сөйләштек, сөйләштек тә, мин сезгә үзенчәлекле бер супер-пупер кремнар турында сөйлисем килә бит әле, кызлар. Бик көчле минем кулларым кибә. Монда күренә микән? Монда бик күренмидер инде, крем да сөрттем. Бик нык катыр кытыршылдап менә ничек әллә ни сүзләр әйтеп башладым инде кытырдап менә бик ямьсез хәлгә килә минем кулларым әмма менә мин үземә менә әллә ничәне заказ ясадым кызлар пантенол белән пантенол белән бу беләсезме моның составы кызлар шундый әйбәт менә моның составы бу гади крем түгел сезгә әйтеп куям ул сагыз кремнарны менә бу кремнар да әйбәт әйме но бу кремнар инде гади кеше өчен ничек дип әйтим ә менә минем проблемный кожа булгач минем гел киптерә торган кожа минем беләсезме миңа туңарга да ярамый минем теге үзем мин дерматит минем битемдә дә әйме шундый интегә мин кызлар и менә шул яктан менә миңа менә шушы пантенол лы крем ярдәмгә килә дип килә инде. Менә бу пантенолны алыгыз әле поврежденияләр белән от, от сухости беләсезме кызлар бик әйбәт бу шуңа күрә менә 100 тапкыр әйтәм сезгә моны менә шу алсагыз крем үзегез өчен менә шундыйны алыгыз Болар да әйбәт, теге начар димим мин. Ләкин менә минем шикелле бар икән кешеләр, интегүчеләр, әйме, менә сезгә шушы ярдәмгә киләчәк пантенол чиста составын да язып җибәрәм кемгә кирәк. Языгыз номерларыбызны калдырам мин кызлар, ссылкамны калдырам кемгә скидкалар кирәк 20%. Һәр вакыт мин сезгә ярдәмгә әзер, мин сезгә булышам барысы өчен, барысына да. Егерме процент алырга да, гомумән алганда, арзанга гына бүләкләр җыярга да булышам. Языгыз, яме? Олга таба киттек, нәрсәләр калды онтылып дисәм, монда әле мужской шундый аромат та бар икән, парфюм бар икән инде, бусы бүләккә. Шулай ук дезодорант. Ир затларыбыз өчен инде менә үземә яңа төрле туш алдым. Әле очып та карамаган. Бик яхшы гына туш дип мактадылар. Өр яңа чыккан бу. Алып карыйсы, буяп карыйсы булыр. Шундый духи алдым бит әле кызлар үземә. Бик яратам. Менә шушы духины. Фаберликка беренче язылгач шушыны алган идем. Һаман шуны алам. Так, монда шампунь турында күрсәттек. Монда икәү икән болар. Тагын шулай ук менә э, сулы э, савытлар юа торган инде безнең. Менә бу иң шундый шәбе дип әйтәсе килә моның. Исе кызлар, шәп. Хәм кызлар, соңгы нәрсә әйтми калган, әйтми калынган кызлар балалар өчен махсус серия чыкты бит әле Фаберлектә. Менә карагыз әле. Шундый шәп серия бу кызлар. Сезан исем күрсәгез. Мин моны җәеп салдым да инде заказларны ачкач. Ирем жүгереп килеп җитте дә инде шуларны исни башлады. Иң беренче иң беренче шитеп шуны исни башлады. Сез аның исен иснәп карасагыз, кызлар, шуны гына иснәп утырасы килә. Шул кадәрле шәп инде менә. Банан исләре килә. Монда инде җиләк исләре килә. Балалар өчен шәп булган бу менә бүләккә дә алыгыз сез моны. Бик кыйммәт тә түгел алар. Кем кызыксына, бәяләре белән языгыз. Номерларымны калдырам, шулай ук ссылкамны. Ә хәзер нәрсәләр минем онтылып калган сезгә әйтмичә, менә шушындый топлар бетерә торган салфеткаларны әйтергә тотканмын икән әле. Менә моны инде минем сеңлем һәрвакыт ала, менә тагын заказ бирде, ул аны бик күп итеп ала, бу юлы берне генә биргән әле. Запаслары бетмәгән ахырсы. Менә бу э, миңа да бик ошый. Бу кофе, кофе түгел, түгелгән берсендә. Минем э, кофтага инде эштә. Бик тиз генә бетереп алдым мин Минем ирем бик ярата бу салфеткаларны. Ул кроссовка, аппак кроссовкалар кияргә ярата минем. Ая, ак аяк киемнәр. Шуның белән моны чистартып йөрим. Шулай ук монда безнең витамин калган икән әле, омега турында ишеткәнегез бар, хәләл сертификаты бар ич инде, менә э, аның значогы да тора. Менә шундый шәп кенә заказ булды бу кызлар. Тиз, тиз генә сөйләрмен дигән идем, дә бик озакка китте ахырсы, әйме? Шулай инде күп булгач. Менә шулай кызлар. Язылыгыз, минем каналда калыгыз. Мин һәрвакыт яңа чыккан Продукция белән сезне таныштырып барырмын. Номерларымны калдырам, кемнең языласы килә, әйме. Язып куям, скидкалар 20% һәр вакыт. Өйгә бит һәр вакыт нәрсә дә булса кирәк. Без савытлар юабыз, өйдә җыштырабыз, туалетларга йөрибез. Туалетларга дип не бедрәфкә йөрибез, освежительләр кирәк. Унитазны юырга кирәк, шулай бит. Шуңа күрә, кызлар, һәрвакыт кирәк әйберләр кибеттән дә арзанрак. Шуңа күрә языгыз. Пока-пока, минем каналда калыгыз. Барыгызга да хәерле, хәерле көннәр һәм дә хәерле кичләр.